Vawiin ni ah hian Holi kan hmang dawn a ka thu ber tur a ni. Ka thu sawi hnihlen awm chuan kan thian ho chang hian in tel ve thei tawh lovang. Ka thu hi thu tawp a ni, nang pawh ka thu inzawm dawn loh chuan kan pu a lo i tel ve thei lovang. Hrethiam em chu chu. Aw le boss mawi bal i thu thuin ko vang. I tel ve thei ang kan thian ho zingah chuan. Ka va lawm dawn ve. Kan Paula hian ruih thei thil tih kan phal miah lo a nia. Hei velah eng thil ngeiken kha. Vela, zu ka intih hi kan thianho ka hrilh miah suang che. Ka mual pho dawn lutuk. Chu mai bakah ka thun awih duh tawh lo ang. U Naupa awi te, Khiang te, Sep te, khawiah nge mawi in lo awm hman le? Holi mi tur hal tur zawn kan ngaih kha. Nu thlawi lo rim leh hman tawh ami?

Sir, sir, sir, sir, ngatinge kia he kia he, thil sual atia kan man a nih hi, thiang te hian thil sual atia maw? Ti e, zu a lo chhuang alawm. Sir, rei lo te ka lo be lawk aw. Sir, hei la rawh, khawngaih takin min ngaidam hram rawh, a ti sual nawn tawh lo ang. A tih nawn leh chuan a pawi thui tawh ang.

U nau pasep te happy holi. Keima kan ni lo ka tlawm ka tlawm in thla ru. Awi Balbawi'te, Holi ni mahse, in hi ti bal miah a sung cheu. In lo tih hnak chuan ka vuang cheu. In duh duh daih lam ro mawi bal, in ve tho lo, in duh leh ti rang vek ro. Vawiin chiah zu kan intaw ang, naktuk atang zu duh lohna kan kal pui leh ang. Mawi bal misual leh thiante bawk maw? Hetah zu in kan phal hlein e, sawtah vain ro. Eee Sep teh Sep teh insum insum insum thu teh thu teh thu teh. Sep teh insum hram hram teh nangai upa anih kha zah ve tur ka tiang kha chu min hauh pawn engtin mah a ti let loh tur bakah holi te ania kan enjoy ve tur ania ka tia thinrim bung bung loh tur i thinrim na kha dah bo la enjoy rawh vawiin nana nana chu kan la mang chu kha induh belh em duh belh e ok kei pawh ka duh belh duh belh ok kei man kei man kei man in hrawk hru hi chu lian hlawm ani umm chirsangaw. Happy Holi. Kha putar khan la china khan min hau ve khang lang tiraw min chau tiraw kha pa khan min lo dang su min lo dang su ka ti chu nang putar khan min chau tak tak nei chu lo chhuak ro min va han hmei om ve ka vodar vek don chu apa Hmel che ho, engvai nge ka pu sawiin tih buai reng a, in ai upa za turin ka ti che hun lawm i. Kal nghal ro. Ka pu, kha tui hi in rawh. Ka pu, thil sawi lawk ka duh a, i fanu pasal atan chuan keimah hi ka induh pui ber che. Tlangval hmel tha bawk, hausa bawk, makpa nei chu i chak viau lawng maw? Chuan in neih hmai ni fanu hi zan in ka lo call zuai tih ang. Mobile naupa kan ti hlim dawn lo mi? Dawn e, tunah kan ti nghal ang. A thaika lang. Rupai.

Umm, he hlum bel lak hi kan last game a ni ang. Holy leh world cup lai lai lo in cut den te chu a, in ti hlim ta che u. Ni e, a sawi dik chian ka in cut den lo ang, kan in ti hlim ang.

He hlum bel ti chhe thei chuan zu hi hlawh ang. Vawiin holi kan hman dan zet chu nuam dangdai hle mai a, zu lah tam si haha nuam tak a ni tih fo chi.